Varhoma ku avanyisa ka vumbirhi. Loko swi ri tano, wena munhu la avanyisaka van'wana a wu na ku tilandzula, hambi u nga va mani kumbe mani, hikuva loko u ri karhi u avanyisa van'wana, na wena wa tiavanyisa, leswi wena muavanyisi wa van'wana u endlaka swo leswi va swi endlaka. Ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi hoxi loko xi avanyisa lava endlaka leswo tano. Wena munhu la avanyisaka lava endlaka leswo tano, wa swi endla na wena. Xana u anakanya leswaku u ta pona eku avanyiseni ka Xikwembu xana? Kumbe, xana u sola vukulu bya nsovo wa xona, ni bya ku tsetselela ka xona, ni bya mbilu ya xona leyo leha ngopfu, u nga tivi leswaku vunene lebyi bya Xikwembu byi ku kokela eku hundzukeni xana? Hi mbilu ya wena leyo nonoha, leyi nga laviki ku hundzuka, u tihlengeletela vukari lebyi nga ta ku wela hi siku lero chavisa, leri ku avanyisa loku lulameke ka Xikwembu ku nga ta humelela ha rona. Hikuva xona xi rihisela un'wana ni un'wana hi ku ya hi mitirho ya yena, lava tiyiselaka ku endla leswinene, Va ri karhi va navela ku va lava kwetsimaka ni lava dzunekaka ni lavo ka va nga ha fi, Xikwembu xi ta va nyika vutomi lebyi nga heriki. Kambe lava nga ni moya wa ku tirhandza, va alaka ntiyiso, va fambaka hi ku homboloka, xi ta va hlundzukela ni ku va karihela. Maxangu ni mahlomulo swi ta wela vanhu hinkwavo lava endlaka leswo biha, ku sungula hi Vayuda ku yisa eka Vamatiko. Kambe ku kwetsima ni ku dzuneka ni ku rhula ku ta nyikiwa hinkwavo lava endlaka leswinene, ku sungula hi Vayuda ku yisa ni ka Vamatiko, hikuva Xikwembu a xi yi nghohe. Hinkwavo lava dyoheke va nga ri ehansi ka nawu. va ta lovisa sweswo va nga ri ehansi ka nawu. Hinkwavo lava dyoheke va ri ehansi ka nawu va ta avanyisiwa hi wona nawu, hikuva a hi vatwi va nawu lava voniwaka va ri lava lulameke emahlweni ka Xikwembu, kambe lava fambaka hi ku lerisa ka wona, hi vona lava nga ta hlayiwa leswaku va lulamile. Loko vamatiko lava nga riki na nawu, va endla hi ku tumbuluka ka vona leswi nawu wu lerisaka swona, va tivekela nawu hi voxe hambiloko va nga ri na nawu, va kombisa leswaku leswi nawu wu lerisaka swona swi tsariwile etimbilwini ta vona. Ripfalo ra vona ri tiyisa sweswo, hambi yi ri miehleketo ya vona, loko yi kanetana, yi va veka nandzu kumbe yi yima na vona. Swi ta va tano hi siku leri Xikwembu xi nga ta avanyisa swihundla swa vanhu ha Yesu Kreste. hilaha Evhangeli leyi ndzi yi dyondzisaka yi vulaka ha kona. Wena ke la tivulaka Muyuda, wena u tshembeke nawu, u tidzunisaka hi Xikwembu, wena u tivaka ku rhandza ka xona, u tivaka ku xiya timhaka leti tlulaka tin'wana hi vunene hi leswi u dyondzisiweke hi nawu, wena u kholwaka leswaku u mufambisi wa lavo fe mahlo ni ku vonakala ka lava nga munyameni, Wena u kholwaka leswaku u muleteri wa lava nga tiviki nchumu ni mudyondzisi wa swihlangi, hi leswi u nga ni dyondzo ya xiviri, ya vutivi ni ya ntiyiso enawini, wena ke la dyondzisaka van'wana, a wu tidyondzisi xana? Wena la vulaka leswaku ku nga tshuki ku yiviwa, a wu yivi ke? Wena la nge, Ku nga tshuki ku oswiwa! A wu oswi ke, wena la nyanyaka swikwembu swa hava? A wu yivi swa le titempeleni ke, wena la tidzunisaka hi nawu? Xana a wu surisi Xikwembu loko u tlula nawu wolowo ke? Hikuva vito ra Xikwembu ri suriwa exikarhi ka vamatiko hikwalaho ka n'wina, hilaha Matsalwa ma vulaka hakona, Swa twala leswaku ku yimba ka pfuna. loko u hlayisa nawu, kambe loko u tlula nawu, ku yimba ka wena ku to fana ni loko u nga yimbanga. Kambe loko munhu la nga yimbangiki a hlayisa swileriso swa nawu, u ta hlayiwa la yimbeke, hambiloko a nga yimbanga. Kutani loko munhu la nga yimbangiki a famba hi nawu, u ta ku avanyisa wena la tlulaka nawu, hambiloko u ri ni leswi tsariweke swa nawu, kumbe hambi u yimbile. Ku va Muyuda wa xiviri a swi tikombi hi le handle ntsena, ni ku yimba ka xiviri a ku vonaki ehandle emirini. Kambe Muyuda wa xiviri hi loyi a nga yena exihundleni xa mbilu, ni ku yimba ka xiviri i ku yimba ka mbilu loku endliwaka emoyeni, ku nga ri hi leswi tsariweke swa nawu. Ku dzunisiwa ka munhu loyi a ku humi ka vanhu, kambe ku huma eka Xikwembu.